Hemmäňize salam. Siz Tehnohoz kanalynda. Meniň adym Emir. Başlalyň. Belentinde bagt lälesin kakan bir.
Mi, Xiaomi, Redmi, Note, Pro, Max, Mi Mix, Mi Alpha. Haa, oh my god, oh my god, oh my god, okay, okay, okay. Agam bolşuň şeýlemeyäý.
Men ýagşy saýgarjak bolamok. Bul ýönekeý Xiaomi kompaniýasynyň lineýkalarynyň adydyr. Bu günki wideomyzda hem biz Xiaomi kompaniýasynyň telefon lineýkalary bilen tanşarys we olaryň kim üçin niýetlenendigini öwreneris. Ilkinji bellemeli zat Xiaomi kompaniýasy bazara özüniň arzan bahalary bilen giripdi. we häzirki wagt brendiň taktikasy az-owlak üýtgedi we olar indi ýuwaşjadan has gymmat segmente geçmäni meýilleşdirýärler. Şol planlar bilen hem Xiaomi kompaniýasy özüniň Redmi lineýkasyny iki müň on dokuzynjy ýylyň ýanwar aýynda aýratyn brend hökmünde halk köpçüligine tanatdy. Redmi brendiniň. Iň arzan smartfony bolsa Redmi Go telefony boldy. Smartfonyň bahasy altmyş-segsen dollar aralygyndadyr we bu bahaň içinde siz dört ýadernli Qualcomm Snapdragon dört ýüz ýigrimi bäş prosessoryny alýarsyňyz. Ondan başga-da telefonyň içinde bary-ýogy bir gigabaýtlyk RAM, şeýle hem on alty gigabaýtlyk hemişelik ýat bardyr. Ondan başga-da smartfon üç müň milliamper sagatlyk batareýa bilen üpjün edilen. Şeýle hem, smartfonda surata düşürmek üçin sekiz megapiksellik esasy kamera, şeýle hem bäş megapiksellik selfi kamera bardyr. Meň pikirimçe bu smartfon ilki bilen telefona kän bir agram salman ulanýan ulanyjylar üçin niýetlenendir. Galyberse-de, bu telefon ýaşuly adamlar üçin hem örän gowy çözüw bolup biler. Indi Redmi lineýkasynyň özüne seretýäs. Bilşimiz ýaly, häzirki wagt bu lineýkada Redmi ýedi, Redmi ýedi A, Redmi sekiz, şeýle hem Redmi sekiz A smartfonlary bardyr. Olaryň ählisi hem plýus-minus bir baha kategoriýada satylýarlar we olaryň ählisiniň tehniki mümkinçilikleri hem meňzeşdir. Smartfonlaryň ählisinde sekiz ýadyrylyk Qualcomm Snapdragon prosessorlary oturdylan. Şeýle hem olarda iki, üç ýa-da dört gigabaýta çenli ram, şeýle hem sekiz, on alty, otuz iki ýa bolmasa-da altmyş dört gigabaýta çenli hemişelik ýat bardyr. Olaryň ählisi diňe siziň saýlaýan görnüşiňize baglydyr. Ýöne, Redmi Seeker smartfonynyň batareýasy bäş müň milliamper sagatlykdyr. Bu bolsa oňa beýlekilere garanymyzda azajyk bolsa-da artykmaçlyk berýändir. Smartfonlar bir ýüz dollardan başlap bir ýüz ýigrimi dollar aralygynda satylýandyrlar. Meniň pikirimçe bu telefonlar ýaňy mekdebe giden ýaş çagajyklar üçin örän gowy çözüw bolar. Geliň indi bolsa halk köpçüliginde has giňden ýaýran Redmi Note linýaýkasyna seredeliň. Bilşimiz ýaly, bu lineýkada häzirki wagtda Redmi Note ýedi, Redmi Note ýedi Pro, Redmi Note sekiz, şeýle hem Redmi Note sekiz Pro smartfony bardyr. Bu smartfonlaryň ählisi Qualcomm Snapdragon alty ýüzünji seriýa prosessorlary bilen üpjün edilendir. Şeýle hem olaryň içinde üç, dört ýa bolmasa-da alty gigabaýta çenli RAM, şeýle hem otuz iki, altmyş dört, ýa bolmasa-da bir ýüz ýigrimi sekiz gigabaýta çenli hemişelik ýat bardyr. Ondan başga-da smartfonlaryň ählisi kyrk sekiz megapiksellik kameralar bilen üpjün edilendir. Ýöne Redmi Note sekiz Pro smartfonyny aýratyn seredip geçmeli. Sebäbi munuň içinde Öz daşynda örän köp goh galmagal çöpläň Mediatek Helio G togsan prosessori oturdylandyr. O bolsa öz gezeginde öndürijiniň aýtmagyna görä oýunlar üçin niýetlenen prosessordyr. Netijede biz arzan bahada häzirki wagt oýunlaryň ählisini oýnamaga mümkinçilik berýän smartfon alýarys. Şeýle hem Note sekiz Pro smartfony altmyş dört megapiksellik kamera bilen üpjün edilendir. Kameranyň düşürişi ortaky derejede. Ol öz bahasyna doly degýär. Smartfonlaryň bahasy ýüz ýigrimi dollardan iki ýüz dollar aralygyndadyr we bu smartfonlar, meň pikirimçe, ýaşlar üçin niýetlenenmikä diýip pikir etýän. Serediň, gyzykly pursatlary surata düşürip alyp galmak üçin ýörite kamera bar. Owadan daşky dizaýn bar. Şeýle hem häzirki wagt oýunlary oýnamak üçin niýetlenen prosessor hem bar. Başga näme gerek dogry dämi? Geliň indi Redmi Ka lineýkasyna seredeliň. Meň pikirimçe Redmi Ka lineýkasynyň dizaýny iň üýtgeşik hem-de owadan dizaýnlaryň birimikä diýip pikir etýän. Bu lineýkanyň ilkinji smartfony Redmi Ka ýigrimi şeýle hem Redmi Ka ýigrimi Pro telefonlarydyr. Ondan başga-da, brend ýakynda özüniň Redmi K otuz smartfonyny hem görkezdi. Onuň abzoryny biziň kanalymyzda görüp bilersiňiz. Redmi K ýigrimi hem-de K ýigrimi Pro telefonlary barada aýtsak, onda olar diňe hytaý bazary üçin niýetlenen smartfonlardyr. Global bazarlarda onuň ady Mi dokuz T, ýaglasa-da Mi dokuz T Pro ady bilen tanalýandyrlar. Redmi K otuz smartfony bolsa diňe Hindistanda Poco X iki ady bilen belli bolandyr. Smartfonlaryň bahasy iki ýüz dollardan başlap üç ýüz elli dollar aralygyndadyr we meň pikirimçe bu telefonlar ilki bilen köpçülikden üýtgeşik dizaýn bilen saýlanmak isleýän adamlar üçin niýetlenendir. Serediň, bu smartfonlaryň dizaýny dogrudan hem üýtgeşik, arka tarabyny beýleki smartfonlaryň hiçisi bilen çalşyp bolmaýar. Şeýle hem telefonyň ekranynda hiç hilik artykmaç zatlar ýokdur. Selfi kameramyz bolsa ýokardan çykýandyr. Geliň indi Redmi telefonlaryny gyra aýyraýyn hem-de Xiaomi kompaniýasynyň has gymmat segmente satýan telefonlary bilen tanyşalyň. Bilşimiz ýaly, Xiaomi kompaniýasy öz flagmanlaryny Mi lineýkasynyň içinde görkezýär we bu lineýkanyň içinde häzirki wagtda jemi otuz bäş sany smartfon bardyr. Ýöne olaryň köpüsi könelenligi sebäpli ýa satuwdan aýryldy. Häzirki wagtda flagmanlar bu Mi on, şeýle hem Mi on Pro smartfonlarydyr. Bu lineýkada brend özüniň iň täze, şeýle hem barlanan çözüwlerini ornaşdyrýandyr. Şonuň üçin hem bu smartfonlaryň bahasy beýlekileriňkiden az-owlak gymmadrak bolýar. Bu smartfonlar häzirki wagtda üç ýüz elli dollardan başlap, ýedi ýüz dollar aralygynda satylýanarlar. Meniň pikirimçe, bu telefonlar özüniň statusyny görkezmek isleýän adamlar, şol bir wagtyň özünde hem täze tehnologiýalar bilen gyzyklanýan adamlar üçin niýetlenen telefonlarmyka diýip pikir etýän. Mi lineýkadan başga Xiaomi kompaniýasynyň Mi Note lineýkasy hem bardyr. Bu lineýkada bary-ýogy alty sanjak smartfon bar we häzirki wagtda olaryň diňe iki sanysy resmi satylýandyr. Olar elbetde Mi Note on, şeýle hem Mi Note on Pro smartfonlarydyr. Ilkinji bellemeli zat, bu smartfonlar Samsung kompaniýasynyň öndürýän bir ýüz sekiz megapiksellik kameralaryny ilkinji bolup alan smartfonlarydyr. Öň ýadyňyzda bolsa Mi Note seriýadaky çykýan smartfonlar beýleki dizaýny boýunça beýleki smartfonlara kän bir meňzänokdy. Ýöne häzirki wagtda bularyň ählisiniň dizaýny bir-birini doly kopýalaýandyrlar. Bu smartfonlar häzirki wagtda dört ýüz otuz, bäş ýüz segsen dollar aralygynda Hytaýda satylýandyrlar. Meň pikirimçe bu smartfonlar ilki bilen ýaş oglanlar, ýaş gyzlar üçin niýetlenen telefonlarmyka diýýän. Serediň, Bir ýüz sekiz megapiksellik kamera, örän owadan dizaýn, şeýle hem güýçli prosessor, bularyň ählisi ýaşlara gerek mümkinçiliklerdir. Indi has gyzykly lineýkalaryň biri bolan Mi Mix smartfonlaryna seretýäs. Bu lineýkada Xiaomi kompaniýasy özüniň iň täze, iň innowasion çözgütlerini test etýär hem-de täze tehnologiýalary ulanyjylara hödürleýär. Bu lineýkada bary-ýogy bäş sanjak smartfon bar we häzirki wagtda olaryň diňe ikisi resmi satylýar, biri bolsa konsept görnüşinde görkezildi we entek satuwa çykarylanok. Satylýanlaryň içinde Mi Mix iki S, şeýle hem Mi Mix üç smartfonlaryna seredeliň. Mi Mix iki we Mi Mix üç smartfonlary telefon bazaryna ilkinjileriň biri bolup, ramkasyz dizaýny getiren smartfonlardyr. Mimix üç bolsa öňküje köne slaýder telefonlary görnüşinde görkezilendir. Mimix Alpha barada aýtsak, onda ol iki müň on dokuzynjy ýylyň dekabr aýynda konsept görnüşinde ýapyk prezentasiýada görkezildi we entek ol hiç ýerde satylanok. Bu lineýka brendiň iň gymmat lineýkasydyr, onda çykýan smartfonlaryň bahasy müň dollardan başlaýandyr, Mimix Alpha bolsa prezentasiýada bir müň sekiz ýüz dollar bahasy bilen görkezilendir. Ýaňy belläp geçişimiz ýaly, bu smartfon entek hiç ýerde satylanok we onuň haçan satylyp başlajakdygy barada maglumatlar doly ýokdur. Bu lineýkanyň smartfonlaryny men diňe täze tehnologiýalar bilen gyzyklanýan, olary yzarlaýan adamlara maslahat berip bilerdim. Indi arassa Android-y gollaýan adamlar üçin niýetlenen smartfonlara seredeliň. Xiaomi Mi A linýaýkasy özüniň daşky sypaty boýunça ýa bolmasa-da tehniki mümkinçilikleri boýunça beýleki smartfonlardan tapawutlananok. Bu linýaýkanyň esasy aýratynlygy onuň programma üpjünçiligidir. Xiaomi Mi A linýaýkasynyň ähli smartfonlary Google kompaniýasynyň Android One programmasynyň içine girýärler we olar bazara arassa Android operasion ulgamyny çykýarlar. Bu bolsa olara çalt işlemäne mümkinçilik berýär, şeýle hem iň täze Android-i iň birinji bolup almana mümkinçilik berýändir. Bu smartfonlar telefona känbir agram salman, gündelik meseleleri çözmek üçin stabilni hem-de uzak wagt işläp bilýän smartfon gözleýän adamlar üçin niýetlenendir. Telefonyň bahasy häzirki wagtda bir ýüz segsen dollardan başlap iki ýüz elli dollar aralygynda satylyandyrlar. Eger-de siz hakyky geýmer bolsaňyz, onda siz Black Shark diýip hökman eşidensiňiz. Xiaomi kompaniýasy bu lineýkada özüniň ýörite oýunlar üçin niýetlenen smartfonlaryny görkezýändir. Häzirki wagtda bu lineýkada bary-ýogy iki sanjak smartfon bar. Olar Black Shark hem-de Black Shark iki smartfonlarydyr. Telefonlaryň esasy aýratynlygy, iň güýçli tehniki mümkinçilikler, has gowy pikirlenilip ýasalan sowadyş sistemasy, şeýle hem has üýtgeşik dizaýndyr. Smartfonyň bahasy üç ýüz dollardan başlap alty ýüz dollar aralygyndadyr we bu telefonyň kimler üçin niýetlenendigini lineýka barada gürleşip başlamyzda belläp geçdik.
Belentinde bagt älesin hakamyr. Bu günki wideomyzy düşürmäne telefonlary beren Garaşsyzlygyň on bäş ýyllygyndaky, ýagny Akdaboýdaky bir ýüz kyrk nji magazyna öz minnetdarlygymyzy bildirýäris. Eger-de bu wideo siz üçin peýdaly bolan bolsa, onda ony öz dostlaryňyz bilen paýlaşmany unutmaň! Şeýle hem Like düwmesini basyň hem-de kanalymyzy yzarlaň. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk hoz sag boluň. Öňki wideolar bärde.